Nipparkjom, bid-dawra. Ejwa, minn hawn ftit ieħor ġejjin il-parteċipanti tagħna, timijiet li baqa'. Erba' timijiet.
Erba' timot oħra llum u daw li se jagħmlu wa jiftħu l-ingredjenti dak il-ħin u għandhom sija ċans biex jimpressjonaw l-ġurija tagħna. U tajb li ngħidu li kull ġurat ġurat. Cricket bl-Ingliż. Għażel l-ingredjent partikolari tiegħu il-jaw hawnhekk f'daw il-kerjes. Allura importanti Eh. Illi timpressjonawhom dak kulħadd ifittex tiegħu Ekku. jgħidu. Issa, umba se jiġri wieħed mit-timijiet se jħallina illum biex umbat id-darba li jmiss tibda terġa' tikkumplika iktar u iktar il-logħba. Sama fl-aħħar ikollna r-rebbieħ illi se jieħu miegħu din il-ġmiel ta' medalja
U barra l-medalja u l-unur ta' The Malta Barbecue li kajħu kol 5.000 euro cash. X'namlu laqqawonkom dawn huma it-timijiet tal-lum.

U dawn huma it-timijiet li ħajkompetu kontra xulxin illum. Ejwa, ibsa, berba timijiet full tipo daw it-timijiet li għaddew mill-ewwel arbiel. Issa llum ħankun qed naraw minn ħajkun qed jgħaddi għalli jmiss. Ejwa, ejwa, biex biex naġġornawkom bħala Nazzjonijiet Uniti, tajjeb. Mela għandna Malta u Libja, Tajjeb, mhm. Malta puri. Malta puri, Malta puri puri, un bat ehm, remind me, Venezuela, both of you. Yes, all right. Tajjeb, mela, x'namlu mmorru għax-xef? Morru għax-xef li ħajkollu biċċa xogħol diffiċli ħafna

U għan ieħor mix-xeffijiet li kienu magħna s-sena li għaddiet. Ekku. Ejja.
It-tieni staġun darba fuq il-bejt. Vera, ara.
Wara l-istaġun tas sena l-oħra, jien qed nistenna livell
livell oli.
Sena Bħala rasek. setup naħseb. Tajjeb, ġifieri. Bħala setup

Isma, mm. dis-sena, kif kienet għalik, xim bidel f'ħajtek? Għax inti dejjem b'xaġa ġdida. Mela, inti bidel sew, u xi? Eh, bidel sew, bidel sew, bidel sew. Filli kont nimmanuvra kċejjen industrijali kbar issa qed nimmanuvra kċejjen li qed inwellidhom żgħar. Ġifieri. Ejja.
Ekku, ekku.
Meta tgħid twellidhom. Inti qed tagħmel il-gourmet food illum il-ġurnata. Eżatti, eżatti.
Anzi, jien qed naħloq sistema ta' DIY għalik id-dar.

Eh. Imma namlu għak faċ li kemm id-dewbu joħroġ it-tomiet, eżempju. Ejju, qed tara ġajna t-zektajni. Għax illum dak li jridu jagħmlu, ġifieri daw għandhom tliet ingredienti b'xi mod trid jaqduhom flimkien. Kif tikkombinu?
Ġifieri.
Kif tlieta biss kull m'għandhom? Tlieta. Tlieta li huma essenzjali ma għandhom l-aċċess għal eh, pentri eh, sija.
Namlu saħħa ħbib. Saħħa u jalla jkollna programm tajjeb, programm diffiċli imma tajjeb. Nibdew? Nibdew. Nibdew.
Tlaqna.
Jien għażilt iż-żejt bil-garlic. Jiena mort għat salzett Għawdxi, mhux Malti, Mgħawdxi. Jiena għażilt l-oat milk li huwa alternattiv għall-ħalib tal-baqra, huwa magħmul mill-ilma ġej mill-muntanja u oats.
Xetta. Xara, ha, ġabad li naqra, teħ ċans. Hekk jagħmlu. Ejja, ma dik il-pilot flame.

Tita tal-Wili. Jiena l-Wili. Jiena l-Wili.
Ah.
Xanna Will. All right. Mela. Kif rajtu l-ingredienti? All right, komplikat. All right, all right.
Doable kif jgħidu.
Doable, doable.
Yes. X'l-iktar ħaġa li fixklitek? Nasib il-nature oak drink.
Il-load drink. Load drink, eżatt. U kif ħad kif ħad tkun qed tuża? Mal-potato ħa nagħmlu patata fil-barbecue bħala mash. Instead of milk, minflok il-ħalib ħa nużaw lilu. Pjan għandek?
Pjan għandna.
Għaddejjin għandi l-assistant għaddej. Sur assistant.
X'għandna, x'għan nagħmlu? Aħna ħa nagħmlu. Tina l-bigger picture. Ħa nimlew naqra il-chicken breast, ħa nimlewha bil-sausage u ħanamlu la li max taħta l-patata max, ħanamlu la naqas wassu kol.

Mela. Għax jiena narak tibgħat u jġib u intaw.
Eżatt.
Ħafif minni.
Isma, l-ewwel rajtek tagħmel xi ħaġa, mela, ovvjament it-salzett ma tafx fih.
Infatti griljajtu u zajtu kol il-garlic oil, għax f-sintendi fl-axar mill-axar il-garlic oil jintuża. U zajt lilu

Iż-żejb ma ħsibx għandkom problema. Laqqas xejn. Naħseb illi l-ġurija kienet vera orrajt hawnhekk. Issa da da jena. Da. Da kif kan daħlu. Laqqas xejn ħanamlu sos eh, bil-mushrooms. Ija. U ġajet nibdew nimmarinawh. U ħan ispiċċawh bil-bloat milk. Bloat milk. Sewa.
U t-tielet ingredient ovvjament huwa salzet. Eżatt, li ħajkun jgħid.
Ħajkun jgħid

Naqa stil, stil differenti minn tas-soltu. Issa mħawra b'xi ħaġa diġà. Maybe.
Naqa black, black pepper sauce. Ħammur naqa fuq stil lisu Taljan aħna. Ħa nagħmlu open burgers. Sewwa. Mela biex nużaw
il-garlic oil ma fejn spiċċa. Garlic oil ngħidlek għandax id-daħna li ġejja minn hawn. Mela ħa nużaw il-garlic oil biex nigriljaw il-ħobża, naqa garlic oil biex nagħtu togħma wkoll il-buns u fl-aħħar ukoll nifinixxu naqa garlic oil. Sewwa. Naqa parmeġġan.
Ħanamlu l-polenta u t-salzet fuqha. Naqa grilled veg, dak u l-pjan. U dan huwa it-salzet jew kella dan dak li huma laħam laħam. Dak laħam laħam. Għax kienu minn ħarġu minn hemm. U mhm. inti għaddej xetta għamel, tigrilja ħaxix u xek. Kollox ikkulurit. Il-ħalib, fej, kif ħaj jidħol il-ħalib? Hemm ġew jgħat? Hawnhekk il-ħalib. Ma jidirx. Eh, għadu ma jidirx imem jgħat. Użajna lilu bħala bażi.
Ok. U flavor jgħini. U kif kienet ir-reazzjoni xi nsibtu pakket ħalib tal-oats? Tal-oats. Ħasditna naħseb. Eh? Naħseb l-iktar challenge. Nimmaġina.
Eh, ftit użajtu, ġifieri. Na, naħseb ftit nies użaw ukoll tajjeb. Eh, ma efimni, l-ewwel darba l-kollu. It's a challenge, eżatt.
Eżatt.
Tajjeb, ħa għallikom fil-paċi u slim.
Ha, issa għana bdiet għajt il-verita, għajt tiftakru s-sajf kollu l-koktel tiegħi. Impressjonani u ħanejlek provajt nimitaħ is-sena sħiħa u ma rnexxilix. Jiena

Normalment taraw salzjat irqiq jgħidu li huwa salzjat Siċiljan. Imma mhux bil-fors li t-taħlita qed Siċiljan, għaliex dak skont it-tip ta' ta' salzjat li tuż inti għandek jew ikun eħxen jew ikun irqiq. Jiġifieri imbagħad Tiddegrada diskursati fuq it-salzet naqtawa. Għax anka jenna. Inti, ma rix intimida. Eh, Kiku kont inti jem. Eh, eh. Flokom, xkont għamil dok l-affarijiet. U b'dik il-pantry. Ara. Mux ċerta, da t-taxsibek. Għanajlek, naħseb li jien kiku kont inħawad xifti tħut, law nisa rajt ħafna ħut. Uħat ma użom il-ħut. Uħut ma użaħat, ġiviri, eh, li dejqet naqra rajt li jett jużaw, eżempju, chopping board tal-ħut, u l-ħut ma użawx. Mm. Meta inti għandek kont taf li waħda mill-iktar liġijiet ta' ċina importanti qabel ta' feċ fuq fija. Tajjeb. Il-kuluri.
Mem kuluri, Hemm ċertu. Eh, dis-sena għamilna kollox kuluri.
Imma meta tkun qed tuża, ta' jkun qed jużaw joqogħdu attenti li qed jużaw ċibing board it-tajba. Ħalli inti tkun safe. Fa meta jidħol construction site, tilbes il-helmet taf li inti sejf. Eh, mela meta tissajjar tara li tuża l-affarijiet li huma sejf għal minn ħajjik għax inti qed taħdem għal ħaddieħor. Imma kieku xkont issejjaħ ġef dak il-kruk. Jiena kieku kieku kont nagħmel iktar minn platt wieħed naħseb. Rajt it-ton sabiħ kont nagħmel xi tip ta' krudo biex jibdew. Tajjeb jew ankella forsi ehm, rajt il-ħobs, eżempju, għena jidu bdew b'xi kruda bil-ħobs, ehm, nissaw nużaw eżempju l-oats, l-oat ehm, milk fejn nużaw ħanki bħala marinade. Tara x'għandek spices u timmarina bih. Kollu rajtu riskju wkoll. Ehm, tu għal-volja, u t-tuqt attent un bat ma jmurx kollu kiex ħad siljek. Veri, ehm, eżempju ħalib, għandek fej tilab, tejt isma ħanni fita l-ħalib li fih il-laktoz u nuża ħalib li fih il-ħaxix, pero un bat jek titħol flows, attent għal-min huwa forsi. Għattajt kem fiħsib, u. Eh, eh, eh, Trid tibda mill-bażi. Inti dejjem tibda mill-bażi biex imbagħad toħloq xi ħaġa. Issa mbagħad għandek kellek ħafna laħmijiet. Laħmijiet kien hemm minn kollox. Jiena nħobb li waħda mill-isbaħ affarijiet meta jkollok inis huwa l-iktar ma jkollok varjetà fuq il-mejda, iktar inis jgħidu pjaċir. Tajjeb ġifieri l-importanti li jkun ftit u tajjeb, naqra minn dak, mhm. naqra minn dak, naqra minn dak, u ħalla tija festa tal-ikel. Kondizzjoni ħarda din is-sena xef li mm. kulħadd għandu platt wieħed u l-istess platt. ma jistgħux jaqbdu jażlu, jiġifieri jridu jservu kollha f'dak l-istess daqs ta' platt. Li dik toħloqlok eh, platt wieħed.
Fi platt wieħed tagħmel kollox. Imma eh, kont immur għall-istil tiegħek u nagħmel isu massaġġini żgħar ukoll tista'. Even eh, kieku għodha kif taħal il-ħut ma laħ mhux kull tip ta' ħut. Il-barbi, dawk l-ingredienti. Għax lebda web ma jmur, insomma, sa' setti mur dirett fuq. Għalkemm sissa ma rajt il-ħadd li qed jużat salzet bħala salzet lif L-aħħar tim naħseb. Eħe, l-aħħar l-underdogs qed jużaw bħala salsa. Eżempju rajthom qed xi wieħed minnhom qed juża il-ħalib mal-polenta mhm. li huwa inizjattiva tajba interessanti. Rajti ħadd ieħor li qed jagħmel xi pajella mhm. li tinżel tajjeb ukoll. Ma l-out milk ma nafx kif ħajużaw eżatti.

Dan huwa l-ewwel tim kompost minn Khaled u l-Willy hawn. U l-arqan li ħor jisu ma jġri xej għad. Jena d-nedarom jitħabtu biex nejle.
Ejja. Mela, xie preparajtulna? Għanna stuff chicken, għaddejaw kem nifinixaw għabbat full barbecue. Għanna l-patata għaddeja. Għanna ġiħdek. Ġifiri għawnek. Kien sew. Mela, t-tiġi ċed sajru totalment fuq il-taġel. Mbagħad niffinixxu.
Mbagħad tkomplu hemmhekk.
Ajva.
Għandna naqa' sos għaddej bir-red wine production. Għandna l-patata għaddejja wkoll.
Int kale ċed tagħmel? Mara li jiena issa nistenna l-patata biex nagħmlu għana għajmax. U nżidu l-għana ingredjenti. Eh, naqa' butir, naqa' għalli kuna Parmeġana. Għax il-ħsib hija li l-patata tiġi ċat. Eh, tiġi sa bħala bawl mhm. għas-sost. Tajjeb.
Nil, xed jinkwetak. Narak. Mela, le, Kieku jgħu naħdem maqlub jien is-sos fuq emmek u l-fuq u tiġi ġa hemm ġew. Eh? Issa nerġa' issa ndawru kollox. Ma kien twaqqani għaċċar qudiem ix-xef. Għax jien il-wili propja. Eh, ta' rasu jagħmel. Ta' rasu. Ta' rasu.

Kemm għandek siekem, mhux kemm għandek Dak kien xiru kien jaħdem.
Taġel sikkina waħda. Mela, Ruben, x'qed tagħmlulna? Mela, qed mlejna il-breast, chicken breast bil-talzet li tawn għawċi, mux taljan. Għawċi. Ok. Umbat għamilna il-ħalib għan użaw fl-axħar. Sajjarna dejjem bil-garlic oil, sawa. Dik hi jiġifieri. U ħa niġi ħdejk. Ramses. Yes. Hawnhekk x'qed isir? Mela hawnhekk qed nagħmlu mushroom sauce naqa' differenti. All right. X'għandu differenti? Qed imorru meta imorru iktar fuq stil naqa' Taljan. Allura qed imorru qed nużajt il-balsamic vinegar. Okay. U ma ħan nispiċċaħ però bloat meal. U hemm fuq x'għandna salzett u x'hekk innifsu. Tajtu mustarda nara sew Sorry?
X'fih mustarda?

Hawnhekk qed nara ħafna vrak ma nafx kif huwa tewm jekk huwa tewm naħseb li jkun. Naħseb li jkun daqsxejn qawwi. Ah, tista' tura biex induquh?
Eh, dried, dried jew fresh? U sajt. Dried. Dried.
Inti fil-opinjoni tiegħek hemm wisq.
Qed nara ħafna fajnej. Tina biex nieklu.
Duq naqra.
Nispera mhux tew.

Tajjeb Aha. issajru fix-xaħmijiet taz-salzett. Attara. Ħalli inti jassorbi it-toma taz-salzett, ankella jiġi estranju għar-risotto. Tajjeb. Fimta?
Imma isu jaf xinu jagħmel. Imma eh, nagħmel hekk ok. Ups, bdejna Ħana għabduh l-aljoli.
fil-każ inkwetax.
jekk Bdejna m'għandix l-aljoli. Hmm.
Good luck. Ian, Ija, il-pjan, ħobs, polenta, polenta,
Grilled veg u għad isir issa. U l-burgers. U għandek is-salsiċċa, is-sausage, is-salzett, insomma bil-Malti li għad hemmhekk. U mbagħad dak x'għamiltu? Mela, għidlu Rodri. Tlana Rod, għidilna.
Għamilna ċakrol. All right.
Għamilna ċakrol attendawru ġifieri burger, burger insomma. Ma kellix pressa, ma bdejja.

Right. Na, mux ħazin spajsa naħsebux. Fija.
Ħanajde.
Daw affarijiet li jiġru meta kħed tiprofa xaħar xejn, imma kif iddur magħhom. Jiet inti ma' spicy. Però u dimet nara l-ħobs u taf li l-ħobs jifgaw il-spiciness. Jien kieku nieħu vantaġġ u noħroq xaġa differenti. Naqbad il-ħobs mhm. u nagħmel

Nawel law ġbin.
Nieqsa mix-xaħam din.
Kif tinduna xef, għax ma tkun daqxej jibsa. Jibsa.
Pala toma tajba, issa jew kalla ftit ċaħam, jew sajjarni ħafna, u nixxifnija. Jista' jkun nixxifnija għaliex it-tomit ħarġu ħafna b'saħħithom issa. Jek inti tfajt ammont ta' spices fuq kilo. Hemm
hemm turning back minn fuq dil-biċċa ta' xogħol.
Xi sos li jkun daqsxejn iktar sob, jekk qed nużaw xi sos bej sa majonez li l-istess jista' jgħinek li t-toma itaffijilek. Meta toħol u ħadd tista' tiffiha. Ejnihom biżejjed.
U jiena biex nagħlaq għandu

differenti minn xulxin fis-stil ta' tissir tagħhom. Veri għandna min ħa jmur fuq ir-ross. Fimni, issa ir-ross sejli li r-ross. Però jiena jekk nieħu plat ross tajjeb għalija jiswa daqs li tjeb laħam.
Hemm tnejn li huma qed jimorru fuq l-istess sil, tiġix mimli, U hemm oħrajn li għadhom iridu jaqdu kollox u alla volja kellhom idea tajbin, però sibtilhom daqsxej tomi daqsxej aċċessivi. Issa tajthom il-pariri tiegħi naraw fejn ħajaslu. Issa dik jien nistaqsik, min ma jobdix il-parir ta' xef xi ġrilu? Mm, Lele, ismani, jina il-parir tiegħi il-platt mhuwiex tiegħi, platt huwa tagħhom. Tajjeb jiġifieri kif ħajjippreżentaw. Kapaċi joħorġu b'xi ħaġa li jiena ma ħsibtix dak il-ħin u jimpressjonawni għaliex le. Jimra ħawe. Diet it-tala kemm hu sabiħ li kellu. Kemm hu sabiħ li kellu.
Arti, arti. Għoni fuq art.
Ejja naraw l-aħħar ftit minuti ta' dil-kompetizzjoni. Ekku. Ħmistax-il minuta sabiex tim minnhom jieqaf hawn. Min ħa jkun?

Il-logħba. U sajru, stop cooking, ċapċipa lilkom infuskom!
U milaw jena ħanaħrab għalfejn il-ġurija l-lum dawn huma il-membri tal-ġurija. U din hija l-ġurija l-għanna l-lejla maħna. Demaris hija blogger u persuna li tħobb l-ikel u temmen li l-bilanċ huwa importanti f'kollox. Krea blog li jismu Life of Mom Dee fejn taqsam l-esperjenzi tagħha fuq l-ikel u s-servizzi fir-restoranti man-nies madwar id-dinja kollha. Issostni li l-ikel huwa mezz tajjeb biex tiltaqa' man-nies kif ukoll huwa wieħed mill-affarijiet sbieħ li toffri l-ħajja. Il-kċina favorita tagħha bħalissa hija dik Tajlandiża, però platt spagetti vongole jinżil l-għasel. Jingħaqad ma' Demaris hawn Max Vassallo, Max għal ħafna żgur mhux wiċċ ġdid. Kummedjant fuq it-TikTok u jsegwuh madwar 300,000 ruħ. L-għan tiegħu hu li jitfa' tbissima fuq wiċċ in-nies, jidhku u jieħdu gost. Iħobb l-ikel, jiekol l-ikel, isajjar l-ikel, jara lin-nies jieklu l-ikel, insomma, bażikament dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ikel tista' tgħid li Max għandu. Ehm, u għandu wkoll zu jew Kważi insomma. Silvio Galea huwa Creative Manager fejn jieħu ħsieb id-dehra ta' numru ta' prodotti li nużaw fil-kċejjen tagħna. Platt favorit ma naħsibx li għandu però jħobb ħafna t-tiġieġ ta' kull tip u kull għamla u jiekol kollox barra l-mandolin dawk le. Għal Silvio l-kċina Taljana tirbaħ lil kull kċina oħra u jħobb isajjar daqs kemm iħobb jiekol.

L-ideat hemm qegħdin, il-kulur hemm qiegħed. Il-grill marks jidhru ħafna fuq iċ-chicken, jiġifieri tidher hekk dak il-naqa' crispy aesthetic hemm qiegħda qisha. Forsi jonqsu naqa' żgħira aħmar, kieku jkollna nikkritikaw, xi naqa' pepper jew xi ħaġa. Imma overall hemm hekk qegħdin. Il-veg ukoll sabiħ hekk kif poġġewh. No, it's good, it's nice. Salzett tista' il-filling qiegħed tajjeb ħafna.
Not too over season, naħseb minn memx ħafna mer, naħseb bħala seasoning. Il-kolli najt.
Kattġi ċabtajra sew, tajba ħafna. Chicken breast eżat, għax normalment, mhm. hemm il-tendenza li t-xotta. U tajba ħef, baqat tender. No, very good, il-patata li għandha naħseb naqra too much garlic, ma' pijom. Il-garlic rebaħ naqra t-toma. Mhm. presentation sabiħa u koll. Għandawru għal 360 degrees, għet naraw il-parma ħem.
Sabiħa naqa forsi over the top kuku kellem nikritika nkun naqa bissek, naqek, ma parti it's very nice, yes.

ma tagħmilx daqshekk salset jiena personally. Ma once again, jista' jkun konna unlucky mill-li kif diġa naqsam l-affarijiet, jiena ma tantx nara sew, jiġifieri, forsi ħadd biċċa ta' mingħajr. Ah, waqt li biċċa fuq salvetta fatti
Hawnhekk għandna plat interessanti ieħor, eh? Ġad il-pieċi għanna ħafna karbs, jena. Mela, għanna risotto, bit-salzetten fuq, għawnek għanna l-krim. 99% għamil ħalib ġo fih. Għam dak l-aħmar jedna qabel ukoll. Yes, yes.
Dan hawnhekk għandu bilanċ il-kulur. Eh, il-kulur għandu bilanċ. Jider ukoll aesthetically jider fresh, ma nafx ma ġast jider jisu sajfi. U kien hemm il-ħsieb
ħsieb sabiħ.
Yes. Salzet forsi naqa niqas minn ma nafx forsi jiena mhux qed intomu daqshekk. Tajjeb, ta' ġifieri ma forsi niqas naqa minn minn toma. L-oħrajn kienu iktar. Dan għandu bżonn naqa seasoning dan il-salzet.
Pajella tajba ħafna. Pajella tajba ħafna. Ħafna ħafna ħafna.
It-toma tal-basal aw jew tal tal soq tal-pepper. Majonez.
Ankom iktar.
Vera. Okay, interesting.

jew patata max jew polenta. X'aktarx dik ħajkollha x'ismu fiha.
Eżatt, il-ħalib naħseb maħdum. Alla volja qed nara ġol-ħobż hemm xi tip ta' majonez jew xi ħaġa qed tara qisu? Alla l-abjad hawn ma nafx x'inhu. Could be.
Very nice.
Nippruvaw, ħeħe taħt il-burger hemm xi ħaġa.
Salzett. Might be a bit overly cooked, forsi. Jiena l-burger kont ħanejt naqra żgħira xotta. Ukoll naqbel aħna. Ma Flavor is there, texture is there as well. This is really good.
Jina ġbitna ħafna il-taħlita mal-ħaxix. ħafna.
Whatever, jekk istidnuni l-erba l-lum ma naċċetta l-inviti. Flej, nofsija.
U wasalna l-aħħar biċċa, ħadna pjaċir flimkien, rajna erba' timijiet kapaċi. Kif kieku kellek tgħid li kummenta 30 sekonda xafa x'inti ħadtilna wisħi. Le le, overall. Kollha fuq stili differenti, total, ġuri tidħol fid-dettal u toqgħod tevalwa. Però tajjeb li kien hemm ġuri oħra li għalmenu nisimgħu n-nies minn għamajtlu f'ħafna dettal bħali. Mela għajn nibdew minn hemm. Jiena Ħa nkun antipatku u għajt l-ewwel wieħed int ħalli mbagħad nispjega s-sitwazzjoni ta' wara kollox ta' trid. Mela, fidejk.
Mela,
it-tim illi rnexxilu jgħaddi minn dan il-programm bl-aħjar bil-massimu tal-punti. So the winning team for tonight is

You have the flavor in the food. Issa, ħan ispjega x'ġara. It-tieni, iż-żewġ timijiet li jmiss ġew indaqs bl-istess punti eżatt. U allura aħna irdu naraw minnu it-tieni tim illi għadda. U hemmhekk jidħol ix-xef, tajjeb. Issa, ix-xef jagħti ranking mill-1 sal-4. Tajjeb, u aħna naraw skont kif irrenkja x-xef il-min kien irrenkja l-iktar. U allura it-tieni tim illi jgħaddi illi ħajaddi skont ir-ranking tax-xef tagħna Huwa il-Barbecue Bros! Proset. Proset.
L-lum kienet naħib, sal-lum. Eh? Ejwa. L-lum jisa kienet naħib. Sa jisek sama tara xinu ma l-affarijiet. Sama taħseb xie tittamel. Għaw iżjed trabbina għakuraċu koll, sa' u konfidenza.
Eh, tħossek naqa. Looking forward, saħiħ.
U hekk jibqgħalna tista' tgħid l-aħħar żewġ timijiet issa. Ta' min ngħidu li wieħed mit-timijiet ġab eżatt daqs it-tim l-ieħor mill-ġurija, però r-ranking imbagħad varja, ġifieri wieħed mill-timijiet huwa avvanzat żgur iktar mill-ieħor. U mbagħad, ovvjament aħna li nagħmlu ngħoddu l-punti tax-xef, l-għaxar punti li huwa jkun se jagħti U mbagħad naraw finalment kemm ikun ħa jiġi r-riżultat. Jiġifieri llum, ħabib tiegħi, il-piż huwa kollu fuq rasek bħal dawn l-aħħar tliet erba' programmi, imma insomma. Vera, vera, x-xef kellu. Ix-xef dejjem ir-ranking tiegħu kien deċiżiv. L-ikel
kien kollu tajjeb, tajjeb, però ikun hemm ċertu edges tajjeb li fl-ikel interessanti li naraw.

Dak l-old milk vera għustus kien kbir minn għazlu. Kienet. Ma kienet ċarġing interessanti, jek għax stajna kunu kreativi. Fil-fat kollox on the fly, kull ma pjanajna fajna fil-dasbin. Għazu zajna ħagħa. Għanna nqal-berger, l-idea tal-berger li zammina naqazajra. Ma bija, ma twasfan għol. Le, le, eh, fil-fat, fil-fat anki l-stress level naqasni ħafna tipo. Let's do it and that's it. Ramses, Ruben, L-ewwel nett jiddispjaċini, tajjeb, imma xi ħadd irid jitlef sewwa. Tistgħu tgħidu li tliftu bl-unuri wkoll għax irnexxielkom tiksbu punti mhux ħażin, kienet vera close. Xeff, f'idejk biex forsi tihom is-sinjal li tellifhom xi ħaġa li malaw. Jiena meta nevalwa huwa waħda mill-iktar affarijiet meta nara xeff huwa l-kreattività. u tiġi ġa mimlija bil-mushroom sauce awtomatikament qed immur fuq xi ħaġa bażika li kont niekol fin-1990s. Mela diġà morna fuq xi ħaġa mhux daqshekk kreattiva. Issa, kien hemm ċertu żbalji fit-tekniċi ehm, li entom jirranġaw, irranġaw, ġew ħafna aħjar, però meta valwajthom mal-oħrajn, fl-aħħar mill-aħħar mhux kien ħażin, kien tajjeb. Però xorta ehm, ma nistax ma nagħtix krettu l-ħaddieħor li kien kreattiv mill-ewwel u Kien aħjar f'ċertu dettall. Għalhekk, awtomatikament, tal-sifka u Ramses, għan immissjak, ġbik. Eh? Kif qed tħossok? Ifimni, aħna tħanna biex nudu gost. Ekku.
Ġifiri. U tajtu gost ukoll, mhux ħadtu gost. U tajtu ikel tajjeb ukoll ħamlu ċara. Imma Irrid dejjem niklassifikaw fl-aħħar mill-aħħar. Ruben, għalmenu inti ħati franka l-keddet li d-delu ħiri. Eh? Għax dejjem li jgħajtu. Għajtu. Memx ta' mela ma ħadna gost. Ħadna gost.
ħafna u għalmenu għankom eh, it-nej li jentom għankom karwax grazzi għal pit stop tajjeb. It-tim li se jħallina llum se jieħu car wash grazzi għal pit stop u s-set kollu ta' relish rubs għal laħam differenti kif ukoll bord biex isservi fuqha. The Malta Barbecue League jirringrazzja lil NG għall-ixkaffar fis-supermarket, Luke's Furniture tal-Mejda tal-Ġurija li t-tim rebbieħ barra l-€5,000 se jieħu miegħu d-dar, Alka Ceramics għall-platti, www.malta-farms.com għal ħaxix frisk. U intom in-nies tad-dar tistgħu tirbħu dan il-barbecue tal-Budweiser billi tibatulna ritratt tagħkom qegħdin issajru ibatuha fuq il-paġna tagħna. Waħna fuq wara għandna il-kontestanti li sfortunatament ħallewna jiddiskutu ma' xef u jaraw x'għamlu x'mamlu x'ħażin. Għax ikunu jridu jitgħallmu fim ċamlu. U aħna li nafu żgur illi issa għandna eh, sitt timijiet finalisti u b'xi mod irridu nerġgħu nniżluhom, ġifieri naqdu magħna fil-ġimgħat li ġejjin ħalli tkunu tafu min huwa r-rebbieħ ta' din Malta Barbecue League. Għaddieħla. The Malta Barbecue League jixtieq jirringrazzja lil Azzopardi Fisheries, Bridgepoint, Golden Harvest, Fiorucci, Gato Negro, Bioacqua Garden, Snow White Meat and Poultry, M. De Mayo Wise and Spirits, Ardab għall-ispray tan-nemus, Bull Europe, Wellbees bil-Carrefour Products. Piscopo Gardens, Borges Oil, Wenzhou Asian Supermarket, World Marketing, Angelo Aquilina Alfridges, Pickless Butcher u Lamb Brand.